Fil-programm tagħna Paqpaq tul is-snin segwejna numru ta' proġetti interessanti immens. U llum jibda wieħed minn dawn il-proġetti miegħi għandi l-Adrian Vella u dimna qed taraw Harley Davidson għal tistgħu timmaġinaw x'ġej. Adrian, tieni daqsxejn background ta' dan il-mutur partikolari l-ewwel. Mela, eżatt, eh, Antonio, dan il-mutur huwa Harley WL Beda joħroġ mill-Harley fin-1932 u baqa' joħroġ sa 1973, ġifieri kważi 40 sena. 40 years of this bike. Bħala magna għandu magna flathead. Il-murtur li għandna hawnhekk qudiemna huwa ta' 1941. Huwa W ta' 1941 illum għandu 77 sena. Il-motur għadda, ovvjament, l-istoria 77 sena għadda minn ħafna stejjer fħajtu, naf illi at a certain point Mill-marki li għandu fuq il-mutur sab ruħu l-Libja u mbagħad eventwalment sab ruħu Holland, minn Holland spiċċa Malta. Jista' jkun li dal-mutur serva fil-pulizija, fil-fatt meta kien għand il-Libjani jew pajjiżi Arab. Bħala magna hija magna 750 cc, flathead, li l-Amerikan jisibu għal 45 inch, għax ovvjament 45 inch hija 750 cc. Hija side valve, magna ġifieri valves qegħdin ma' ġemp il-piston, and it is a high compression għal dak iż-żmien, a high compression engine. Fil-fatt l-elle fil-WL refers to high compression engine. Sawa?
L-istat li qiegħed fih. L-istat li qiegħed fih huwa stat illi jintuża l-motur. Sawa, ġifieri Jistartja, jinstaq, jina rajtni ġejbih soqtu għawek, pero il-kulur tijaw mhuwiex kulur li huwa ta' 1941, li ħarġ fil 1941. Ir-roti mhumiex ta' dak l-epoka ma kienx joħroġ bil-white walls. U il-magna ovvjament għandha bżonn għandha bżonn ftit eh, lavent care illum il-ġurnata, anke l-gearbox, ġifieri l-iskop ta' dir restoration mhuwiex li nagħmlu l-mutur jidher ġdid, Prova li nagħmlu l-motur reliable, intuħ kulur ta' żmien tiegħu u nduru l-affarijiet li hemm bżonn. Ġifieri pereżempju l-għor kon għadin nitkellmu fuq il-krom, il-krom tiegħu jekk għandu xi difetti fil-krom, hemm ħajbqgħu, mhux l-iskop tagħna li naħħuhom.
Ovvjament darba jibda jiżżarma u daħħa jiżżarma kompletament, jista' jkun hemm forsi xi sorpriżi li wieħed ma jistennihom. Jiena, anzi, qed nistenna li sorpriżi jkunu ftit. Mhux li jkunx hemm sorpriżi, ġifieri. Però però eh, l-magna tittiżar ma jinbidlu s-silsil għaliex ovvjament eh, jagħmlu ftit ta' żejt illum il-ġurnata. U we take it as we go along, ġifieri li hemm bżonn. Nagħmluh biex nagħmlu l-mutur reliable u jekk inti tkun trid iddur dawra bih taqbad u tgħid bat tlajt fuq u startja u taf li tarġa' lura d-dar bih. Jiena kont ħanazzar dan ipprova nsuq, imma għandu metodu ta' sewqan partikolari ħafna u xek. Iva, fil-fatt għandu dak li ngħidu l-suicide shifter, jiġifieri l-gerjiet Qegħdin on the right hand side taqlibhom bidejk fih tliet gears, għandu first, neutral, second u third. Right? Il-clutch huwa tħadmu b'saqajk tal-lemin, il-gas bil-blit tal-lemin, il-brek ta' qudiem blit tal-lemin u għandek ukoll fuq din naħa li huwa it-timing tal-magna. Però daka tużaħ biss normalment biex tistartja l-motur. tirritardja l-magna, u mbagħad meta inti tkun qed issuq tħallih mod avvanzat. Ġifieri jekk tara fuq din naħa, tara id-distributor qed idur. Iva, it is a mental workout, illa li xekk inti tkun qed issuq moturi normali, ovvjament anki jekk joħroġ lok xaħat minn ġo side road, l-ewwel reazzjoni tiegħek hija li tafas il-clutch u l-brake. Oh, għandek xejn. Ġifieri iva, trid tidraħ daqsxejn. Adrian fuq parts. Tantiċipa li ħadd tkun problema li ssib dawk ir-replacement parts li hemm bżonn? Le.
Waħda mill-vantaġġi tal-Harleys huwa li tant hawn dilettanti tal-Harleys illi naf kważi ċertezza assoluta li dak li ħajkolli bżonn ħansibu. Ġifieri u laqas għandi għalfej naħseb minn ħafna qabel. Tleġġimat qabel, erba' ġemat qabel, għax dak li nordna llum naf li ferbatijiem. ħajkun qiegħed għandi, ġifieri aħna u naħdmu fuq u jekk nsib xi ħaġa għandi bżonn, I'm going to order it as we go. Mhux se noqgħod nistokkja ngħid għall-lista jkun. Mela, aħna ngħidu luċaw, da ħajmur fil-workshop tiegħek u l-ewwel darba li ħajerġa' jintaqgħu magħna telespettaturi x'inkunu qed nagħmlu fil-ħar. Qegħdin nżarmawh, ħankunu qegħdin ehm, nżarmaw il-sheet metal minn fuq u l-ewwel magna minn posta, il-primary, il-gearbox,